Tudur Lewis dwi, dwi'n gweithio i Menter Iaith Sir Benfro a dwi wedi enwebu Pwyllgor Ieuenctid Steddfod yr Urdd Sir Benfro 2013 ar gyfer Gwobr yr Urdd. Y rheswm nes i enwebu nhw oedd oedd hi mor braf i weld ieuenctid o Sir Benfro'n gyfan i weud y gwir. Dim mater o un ysgol, bo' nifer o ysgolion yn cyd-weithio gyda'i gilydd, trwy'r Gymraeg wrth gwrs. Wedd hi'n braf i weld bo'r ieuenctid yn fodlon mynd amdani'i hunen heb gorfod dibynnu ar pobl lot yn hŷn na nhw. Wedd hi'n Nes i weld bod nhw'n fodlon ac eisiau gwneud pethau yn y Gymraeg ac ar yr un pryd codi ymwybyddiaeth o'r Steddfod o'r Urdd. Nathon nhw godi arian da ar gyfer Steddfod o'r Urdd. Pan o'n nhw'n cynnal gweithgareddau, oedden nhw'n neud siŵr bod nhw'n hysbysebu fe'n dda a bod nhw'n cynnal e ar yr amser iawn o'r flwyddyn i neud siŵr bod y ieuenctid sydd yn y colegi ac ati neu yym pobl oedd wedi cael arholiadau yr ysgol, bod rheiny 'di gorffen a bod pawb yn rhydd i ddod. So oedd hi'n braf i weld bod nhw'n bod nhw'n gallu wneud hynny a bod pobl yn mynychu'r digwyddiadau wedyn nhw'n cynnar. Y rheswm dwi'n meddwl dylai'r Pwyllgor Ieuenctid i ennill yw ei fod e wedi rhoi lot o hyder i'r ieuenctid hyn i gadw fynd i gynnal gweithgareddau Tŵr Gymraeg, a a mae mor braf bod nhw'n teimlo bod e'n bwysig i hybu'r Gymraeg a cynnal gymaint o weithgareddau â bosib trwy'r Tŵr Gymraeg.
Dafydd Vaughan dw i, Cadeirydd Pwyllgor Ieuenctid Eisteddfod Sir Benfro 2013. Ffurfiwyd y Pwyllgor Ieuenctid yn Hydref 2011 a fi sy'n lwcus i gael yn ethol, neu efallai anlwcus mewn ffordd, i gael ethol fel cadeirydd y pwyllgor. Nathon ni, wel, holl bwynt y, bwyll, y pwyllgor ieuenctid oedd um, codi 3,000 o bunnedd i gronfa'r Ysteddfod yr Urdd, A buon ni'n fishi iawn yn codi ymwybyddiaeth a chodi arian, ond dwi'n hapus i weud gathon ni godi 6,000, so 3,000 dros y target. Y gweithgareddau buon ni'n neud oedd Helfa Drysor, Quized, gêm pêl-droed erbyn y Celebs dou waith, Yy, be arall sy 'da fi 'ma? Taith gerdded o gwmpas yr arfordir Sir Benfro, 186 mill o filltirodd. Um, pacio bagau yn Tesco, a un o'r gweithgareddau fwyaf poblogaidd oedd dani oedd yr gig Nadolig blynyddol yn Neuadd y Farchnad yn Crymych. Mae'r pwyllgor wedi bod yn fuddiol iawn o ran hybu'r Cymreictod yn y sir gyfan, yn ogystal â gael bod y tri, dros 30 o aelodau gyda ni yn y pwyllgor, yn trefnu gweithgareddau a wel, trefnu yn gyfrwng y Gymraeg a mwynhau gweithgareddau yn y Gymraeg Yym, nathon ni drefnu sawl digwyddiad fel bod y pobl arall y sir sy'n fwy ddwyieithog yn lle ymuno mewn a joio. Lluniau'r dyfodol i'r Pwyllgor yw gobeithio parhau gyda'r trefnu digwyddiadau a codi arian a ymwybyddiaeth o'r Gymraeg. Ni'n gobeithio trafod materion sy'n effeithio ar bobl ifanc yn y sir a gobeithion wedyn yw barhau i hybu Cymreictod ym Mro'r West. Dwi'n credu bod y pwyllgor yn haeddu ennill, ac os nad oedd dros 30 o aelodau da ni'n gweithio'n mor galed a'n frwdedig iawn i godi arian a ymwybyddiaeth i'r Eisteddfod, a'r ffaith bod un digwyddiad oedd da ni 350 o bobl ifanc wedi mynychu gig Nadolig un blwyddyn, A mae'r pwyllgor wedi bod yn cyfle gwych i feithrin arweinwyr a trefnwyr i ddigwyddiadau Cymraeg arall yn y dyfodol.